Сезнең бик матур ай бара, Рамазан ае бара. Күп кенә очрашулар, аралашулар. Күңел тынычлыгы өчен, күңел бушатыр өчен. Шуңа күрә мин инде барыбер районга килгән һәрбер шәхес белән сезне балалар очраштырырга тырышам. Элементар әйберләр. Кайсыдыр ки, алар безнең Коръәнебездә дә язылган, динебездә дә язылган. Рамазан аенда аларны ишетү шулай ук уңай күренеш. Шуңа күрә бүген бездә кунакта Рамил Юныс хәзрәт. Без аның белән инде таныш узган ел. Хәдискә төшереп килдек. Узган ел бу вакытта Безнең бик зур төзелеш бара тора. Менә Аллага шөкер, яңа мәктәптә без аның белән тагын очрашабыз. Аның бик матур вәгазьләре. Күбегез, может, таныш та дерсез аның белән. Шуңа күрә вакытны алмастан сүзне аңа бирәм. Рамил хәзрәт, пожалуйста, сүз сезгә. Бисмиллаһи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Нинди арган булсагыз да, сез бик бәхетле балалар. Шундый матур бинада, яңа бинада сез менә беренче укучылар. Ул сезнең тарихка кереп кала. Еллар үткәч тә Дистә еллар үткәч тә, олыгайгач, сез әйтәсез, менә бу мәктәптә, бу гимназиядә без өр-яңа гимназиядә беренче булып укыган идек дип, әле алып киләсез балаларыгызны, оныкларыгызны шушында. Шуңа күрә менә бу мәктәп алга карап, сезнең Буын, сездән соң килә торган сезнең балаларыгызга да зур гыйлем, тәрбия бирә торган шушы бик матур мәктәп, гимназия барлыкка килде. Безнең республикада да ул бик әз, Казанда гына берничә, шуңа күрә сез шуның кадәр бәхелле балалар, шушындый матур бинада укуның кадерен белегез. Менә нигъмәт дигән әйбер бар, Аллаһ Тәгалә шундый нигъмәт бирә кешедә, ди, Аллаһ әйтә, санап, санап бетереп булмый, ди, сезгә биргән нигъмәтләрне. Күз күреме үзе бер нигъмәт, колак ишетә икән, үзе бер нигъмәт, сезнең сәламәтлегегез бар икән, үзе бер нигъмәт, идә әтиегез дә, әниегез дә булса, Бу зур нигъмәт. Тулы гаиләдә үскән бала үзенә бер зур нигъмәт. Шуңа күрә безнең эшебез күп вакытта рәхимле булырга. Сезгә арып-талып дәрес биргән укытучыларыгызга рәхмәтле булыгыз. Укытучы кешегә бала кеше, укучы кеше беркайчан да тавыш күтәрергә тиеш түгел. Ул укытучы, Укытучы Адәм баласы ялгышырга мөмкин кайвакытта. Хәтта пәйгамбәребез дә кайвакытта ялгышкан. Әти дә ялгыша, әни дә ялгыша. Әмма без балалар, укучылар үзебездән олы булган укытучыларыбызга, җитәкчеләребезгә итагатлы, каршы чыкмый торган Шушындый бер тәрбияле балалар булып үссәк иде. Менә безнең динебез дә менә хәзер Ингел Навапович әйтеп үтте, без Рамазан шәриф аенда Рамазан айы Рамазан аенда җәмәгать без уразалар тотабыз. Бармы балалар арасында тотучы уразалар? Кем тота ураза? Бармы? Кыл кулы күтәрә, бармы, юкмы? Вот, монда ураза тотучылар бар. Әйе, бу инде балигъ булган балаларга, кечкенә балаларга ураза тотарга кирәкми, чөнки ул балигъ булган, сәламәтлеге булган, мөмкинчелеге булган һәм бигрәк тә җәмәгать ураза сүрәсендә Аллаһ әйтә, мин сезгә ди ураза белән авырлык теләмим ди. Гомумән безнең динебез авыр дин түгел. Сәфәргә чыксагыз, тотмагыз ураза, ди. Олыгайсагыз, тотмагыз, авыр эштә булсагыз, авырсагыз, сәламәт кеше өчен генә. Менә шушы Рамазан шәриф аенда җәмәгать без күбрәк дин турында сөйләшәбез. Чөнки бу изге ай. Менә бу айда җәмәгать безгә безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә Коръән дигән китап иңгән. Коръән. Коръән дигән сүз нәрсә дип, ничек тәрҗемә ителә ул Коръән дигән сүз дип сорасак, гарәп телендә шундый бер фигыль бар, караә. Укыды. Кур-ән шушы тамырга кушылган сүздән мәгънәсе барлыкка килә җәмәгать күп укыла торган китап дигән сүз икән. Коръән иң күп укыла торган китап. Менә җәмәгать санап карагыз, җир йөзендә бүген ике миллиард мөселман яши, ике миллиард.

Һәр көнне бу китап укыла кимендә биш миллиард мәртәбә. Моннан да күбрәк укыла торган китап бар микән? Һәм карагыз, җәмәгать, бу китап, Коръәни Кәрим, безгә Рамазан аенда иңдерелә башлады. Иң беренче сүз, Кем белә, Коръәннән пәйгамбәребезгә иң беренче иңгән сүз нинди булды, кем белә? Юк. Бра, дөрес. Кем әйтте моны? Әйе. Иң беренче сүз Икра булды. Җибраил галәйһиссәлам пәйгамбәребезгә Коръәнне алып килгәндә Икра диде. Ә пәйгамбәребез укый белә дриме? Укый яза белмидер ие. Мә әнә бикари, мин укый белмим, ди. Карагыз, менә монда бар укытучыларга бер педагогика алымы. Җибраил әйтә, укы, ди. Пәйгамбәребез әйтә, нәрсә ди? Укый белмим, ди. Ягъни бу инде пока әле яхшы укучы түгел. Нишли Җибраил? Үзенә якынайта. Авыр укыган менә безнең идә балаларыбыз эш бала, мисал өчен. Зурсысы яхшы укый, кечкенәсе яхшы укый. Менә уртаңгысы никак математика белән физиканы алдыра алмый. Авыр Менә аны якынайт. Менә аңа юлын ач. Аңа ниндидер ысуллар белән анарга шушы гыйлемне аңлатырга тырыш. Якынайтырга кирәк. Шуңа күрә Җибраил галәйһиссәлам канатлары белән пәйгамбәребезне кочаклап ала. Тагын җибәрә, тагын якынайта, шуннан соң Коръәнне күңеленә сала. Шуңа күрә безнең бөек китабыбыз да Укы дип башланган сүз. Безнең теге динебез нигезләнгән гыйлемгә. Гыйлем алмасаң, Белемең булмаса, бу дөньяда бер нәрсә эшләп булмый. Менә кырга иген чәчергә дә белмәгән кеше белми, кайсы кырга нәрсә чәчергә икән. Ул аны белми, нинди орлык икәнен дә. Аның гыйлеме бар, агрономия дигән. Врач өчен укырга кирәк, укытучы булыр өчен укып чыгарга кирәк. Менә динебездә дә, җәмәгать, бик күп мәгълүматлар бар. Менә без монда утырабыз, балалар, әлхәмдүлиллә, безне бу дөньяга беренчесе Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә җан биргән. Менә монда күкрәктә безнең һәрберебезнең җаны бар. Җан. Бу җан безгә кайчан Кергәнлеген мин сезгә үткән елда бер сөйләгән идем, тагын бераз кабатлап китәм. Һәрбер әни балага йөкле булган вакытта, 121 нче көнендә, һәр ана, дөньяның кайсы гына читендә алмагыз, һәр ананың 121 нче көнендә, 4 айда 10 көн булганда, Карнындагы баласы селкенә башлый. Ник селкенә? Әле генә бит ул җансыз бер эмбрион иде. Ник селкенә башлады? Җан керде. Бу балага җанны кем ирде? Кем? Әти дә түгел, әни дә түгел, әбидә дә юк ул җан. Җанны өрде, Аллаһ Тәгалә фәрештә аркылы баланың авызына фәрештә үзенең авызын куеп, шунда җан өргәч, менә баланың җаны менә монда кереп, менә монда бар солнечный сплетение, шушы урында җан туктап кала да, бала терелеп китә. Шуннан соң ул тере кеше була. Шуннан соң биш ай бала яши кеше булып. Бу чорда менә һәрберегез монда ата-аналар да бар, әле яшь ата-аналар да бардыр. Карын тәрбиясе дигән төшенчә бар. Бу бала 5 ай буена ул ишетә, ишетә, аңлый, Шушы вакытта әти белән әни ничек сөйләшәләр, нинди мөгамәләттә, әни нинди программалар карый телевизордан, интернеттан, нинди китап укый, балага тәэсир итә икән, җәмәгать. Шуңа күрә әгәр дә йөкле хатын хәләл ризык ашаса, ризык хәләл булса, Баланың тәненә керә хәләл матдәләр. Бу бала инде корсакта ук формалаша. Шуңа күрә җәмәгать безне әниләребез тугыз ай йөрткән үзенең карнында. Авырлык белән безне бу дөньяга китергән Шуннан соң ике елга якын безне әниләребез имезгән. Бу җәмәгать җиңел гамәл түгел. Шуңа күрә әйтә, безнең балаларның әни һәм әти каршысында зур бурычыбыз бар. Һәрбер кеше үзенең әтисе һәм бигрәк тә әнисе каршысында зур бурычым бар дип гомерен үткәрергә тиеш. Сорыйлар, Ә менә әнинең, әтинең бурычын ничек үтәргә дип? Кая язылган ул? Әйтәләр галимнәр, менә балалар сезгә әйтәбез. Әгәр дә Коръәндә Аллаһ Тәгалә язган булса, әниләрнең, әтиләрнең бөтен хакларын Коръәндә битләр җитмәс иде. Шуңа күрә без гомер буе әниләребезгә һәм әтиләребезгә бурычлы булып яшәүне без һәрвакытта тоеп, белеп яшәргә тиеш. Иң әүвәл менә без, сез балалар, әти-әниләрегезгә иң беренче бурычыгыз Итагатлы бул. Әгәр дә тормышыңда бәхетле кеше буласың килсә, әниеңне, әтиеңне рәнҗетмә. Тормышта мин бик күп күргәнем бар, кешеләрнең язмышларын карап барабыз. Кай вакытта

Кич белән әни янына кереп чыккан. Ә кайвакытта миңа әйтәләр, Минем менә бизнесым начар бара, эшем авырайды, акчам бетте, дип, соңгы мәртәбә әниеңә кайчан шалтыраттың, дип сорыйбыз. Белми, әнисе белән кайчан соңгы мәртәбә сөйләшкән. Шуңа күрә Коръәнгә язылган булса, әти, әтиәниләрнең хаклары Коръәннең битләре җитмәс иде, диде. Шуңа күрә Коръән нәрсә ди? Вә лә тәкулу ләһүмә уффин. Әти, әнигә уф дип тә әйтмәгез, ди. Безнең менә Татар халкының данлыклы җырчысы Фән Вәлиәхметов җырлый, Уф дияргә ярамый дигән җыры бар аның. Уф дигән сүз, җәмәгать, хәтта татар сүзе түгел. Коръәндә ул булгач, уф дигән сүз, ул гарәп сүзе. Ничек тәрҗемә ителә дип әйтсәгез, уф дигән сүзне. Туйдырдың. Шуңа күрә әти-әнигә дә, бер кешегә дә, бигрәк тә Аллаһ Тәгаләгә дә Уф, Алла! дип әйтергә ярамый. Ә ул ризасызлыкның иң түбән өлеше генә әле, уф. Ә инде уфтан да нәрсәдер әйтә алса, әйтә башласаң, туйдырдың, кирәкми, бармыйм, әйтмә миңа, дәшмә миңа, дип, бу, җәмәгать, зур гөнаһ. Бик зур гөнаһ. Менә әтисен һәм әнисен хөрмәт итеп яшәгән балаларны мин күрәм гомер буена. Тормышларының азагына кадәр хәерле тормыш белән яшиләр. Менә әнине җлатып Әтине рәнҗетеп, мин бәхетле булам дип уйлаган кешеләрнең тормышларының азаплары берсенең бер хәерле түгел. Булмый ул. Шуңа күрә менә сез кечкенәдән үк, сез инде кечкенә түгел, инде тоткач ураза сез ул яшьтәге кешеләр, акыл ияләре. Өйдәге әти һәм әнинең хакын белеп, аларны хөрмәт итү беренче урынга куйсагыз. Икенчедән, җәмәгать, безнең динебез, бервакытны пәйгамбәребез Мөхәммәд, аләйһиссәлам, бу дөньяга пәйгамбәр булып килгәч, сораганнар монардан, Әй Расулелла, синең безгә пәйгамбәр булып килүеңнең төп максаты нәрсә? дип сораганнар. Төп максаты. Әйткәннәр, әйткән пәйгамбәребез лиәтмимә мәкәримәл әхлак. Хәерле әхлакны торгызу өчен килдем дигән. Намаз гына укыту өчен генә түгел, Ураза гына тоттыру өчен түгел, алары аның диннең нигезе. Менә йорт салсак, йорт салсак. Йортның нигезе бар. Нигез ул вообще җир астында калырга мөмкин, күренми дә. Аның бинасы, аның җылысы, аның яктылыгы, аның интерьеры, дизайны тагын да мөһимрәк. Шуңа күрә намаз, ураза кирәк, ансыз йорт булмый, бөтенләй ул нигез. Әмма диннең Бинасы, ул җәмәгать, әхлак. Мөселман дип, үзен татар, мөселман дигән бала, кеше, иң беренче нисбәттә ул әхлаклы булырга тиеш. Моның бер дәлиле бар. Моның бер дәлиле бар, җәмәгать, безнең иң зур дошманыбыз үзебезнең телебез. Тел белән без бөтен яхшылыгыбызны югалтырга мөмкин без бер мизгелдә. Бер заманны Расулебез янына килеп керәләр бер төркем кешеләр, әйтәләр, эй Расулулла, арабызда бер кеше бар, көндезләрен укый намаз, төннәрен укый намаз, көндезләрен тота ураза, әмма теле әче, күрсен рәнҗетә диген. Расулебез әйтә, Әгәр дә динне тотып та, теленә хуҗа була алмаса, аның гамәленнән файда юк. Вакыт намаздан соң төнлә белән намазлар укымый, Рамазан уразасыннан соң тыш Башка нәфел уразалар тотмый, әмма бер кәҗәсе бар, шул кәҗәдән сауган сөттән сыр ясап, яртысын кертә күршесенә, дигән, менә бу кеше җәннәттә, дигән. Әхлак. Ә нәрсәдән башлана әхлак, җәмәгать? Нәрсәдән башлана әхлак? Ул җәмәгать башлана кешенең рәхимле булуыннан. Менә Иң беренче исәннәшү. Безнең динебездә исәннәшү иң зур урында. Хәтта шундый хәдис бар, кем дә кем ди, Әссәләмү галәйкүм дип әйтсә, аңа Аллаһ ун әҗер бирәм ди. Шуңа кайтарып әйтсә, шулай ук ун әҗер Бирелә. Әмма әйтә пәйгамбәребез, Сәлам әйтү сөннәт, ди, кайтару шуны ваҗиб. Сәлам әйтүең кешегә, исәнмесең дип, сәлам дип, исәнмесез, болар бөтенесе исәнләшү. Әмма сиңа әйттеләр икән исәнме дип, Олы кешеме син, кечкенә кешеме син, аны кайтаруы ваҗиб, обязательно кайтарырга кирәк. Сәламне бирмәгән кеше иң саран кеше, диде. Кешенең саран икәнен беләсең килсә, кара, сәламләшәме, юкмы? Сәлам бирмәгән кеше саран, ул сәлам да бирми, акча да бирми, сәдака да бирми. Ярдәм дә итми. Чөнки ул, садака дигән сүз, җәмәгать, шундый хәдис бар, Куллү мә'руфин садака, һәр изгелек садака. Менә әйтәм сезгә, кемдер җәмәгать садаканы кабул итә, акча бирү дип. Әмма беләсме, иң кыйммәт садака нинди? Вакыт. Вакыт садакасыннан да зур әйбер юк. Сиңа килделәр дусларың, туганнарың, менә безгә бераз игътибар бир әле, безнең белән больницага барып кил әле, апаны алып барып кил әле больницага, Әтиеңә шулай берне алып кил әле, апаң сораган иде. Минем үземнең дә математикадан иртәгә контрольный эшләгәнем юк, ну синнән сорыйлар шулай ярдәм ит әле дип. Синнән кирәк вакыт. Менә шушы вакытыңны бирә алсаң, ярдәм итергә. Син Үзеңнең вакытыңны садака иттереп бирдең. Икенчесе бар, син үзең нәрсә телисең, шуны бир, ди. Әгәр дә син телисең икән, сиңа елмайганнарын, син кешегә елмай. Әгәр дә син телисең икән, менә миңа ник ярдәм итмиләр дип, ә син үзең ярдәмчелмесең? Әгәр дә син трисе икән, кешеләр сиңа мәрхәмәтле булуын, син башта үзең кешеләргә мәрхәмәтле бул. Хәтта җәмәгать менә бер кеше бик гөнаһлы кеше булган, бик гөнаһлы әшәк кеше булган. Бу Сахарадан барган вакытта бик каты эчәсе килгән. Карый тора кое. Коега төшеп киткән дә, су эчкән, эчкән дә аста, чыккан коедан. Коедан чыкса, эт басып тора. Этнең теле асылынган җиргә кадәр эчәсе килә. Шуннан соң бу кеше төшеп китә тагын коега, аягында була галош, галошына су ала да, Авызына кауып, кулы белән тагын менә кыйдан эткә бирә, эт шул суны эчкәч, әйтә, Аллаһ Тәгалә бу кешенең бөтен гөнаһларын кичердем, ди. Ә бер кеше керә җәһәннәмгә, мәчесенең кычкырганыннан туеп, бер бүлмәгә җауып куя мәчене, мәче шунда стеналарны тырный-тырный ачтан үлә. Шуның сәбәпле җәһәннәмне булды, ди. Шуңа күрә пәйгамбәребезнең хәдисе бар, Ирхәмү мән фил арди, ярхәмүкүм мән фис сәма. Җир йөзендәге булган бөтен нәрсәгә син рәхимле булсаң, ди, Аллаһ Тәгалә сиңа рәхимле була. Шуңа күрә мөселман кешесе, менә сез балалар, без Игелекле булырга тиеш әти-әнигә дә, үзебезнең дусларга да, укытучыларга да, табигатькә дә. Иң зур иманның бер өлеше, ди, юлда яткан бер агач ботагын алып, Чүп савына куйсаң, ди пәйгамбәр әйтә моны, син, ди, иманның зур өлешен үтәдең, чөнки бу чыбыкны алып куеп, син кешеләрнең юлларыннан киртәне алдың, ди. Менә мөселман кешесе, сез, балалар, әшәкене урамга ташлаучы булырга тиеш түгел. Менә киләм карап, шуның кадәр, инде икенче мәртәбә киләм Актанашка соңгы елларда, сокланам, җәмәгать, Кырларда шундый матур тәртиплек. Шуның кадәр юл да эшләүче, хәтта эшчеләрнең спецформаларына кадәр бер таплары юк. Тракторлары, машиналары шуның кадәр каралган, төзек. Бу безнең инде, әлхәмдүлилләһ, Ингел Наваповичның зур тырышлыгы, бик зур рәхмәт. Менә район үзәгендә юллар, урамнар шундый матур. Менә бу җәмәгать безгә бер Әдәп, әхлак, тәртип бирергә тиеш Ташлама урамга чүп, әшәкеләтмә. Бу безнең иманның бер терәге. Иманыбызның бер терәге экологияне саклау. Әшәкеләтмә, ташлама. Җыеп бар да, кәгазьне сдавать итәргә була, тимерне сдавать итәргә була, пластмассларны бирергә була. Шушыңа без үзебезне бераз тәрбияләсәк, җәмәгать, ул безнең дөньябызга, тормышыбызга әхлак бирә. Монда җәмәгать бераз генә әти-әниләрдә балаларга ярдәм кулы сузсалар да бик әйбәт. Менә мин әйтеп киләсем килә бер әйбер. Балаларның җәмәгать әти-әниләр дә кайвакытта хаталар ясап куялар. Монда атаналар да бар. Монда әлбәттә балалар да бар, атаналар да бар, әмма һәр хәлдә җәмәгать әти, әниләр дә үзләренең балалары каршында хокукларын белергә тиеш. Иң беренче, әти-әнинең өстендәге бурычы, бала бурычы. Иң беренчесе, бала дөньяга килгәч, хәерле исем куш. Хәерле исем. Икенчесе, җәмәгать, балаңа Хәерле һөнәр һәм тәрбия бир. Менә Ульяновск өлкәсенең кайсы кайсы районда хәзер исемдә юк. Шул районда күмелгән безнең борынгы татар галиме Заһир Кадири дигән галим күмелгән. Шул районга без барып Иҗдатларында да булганыбыз бар. Заһир Кадиринең җәмәгать бик күп китаплары бар. Шуның бер китабында ул яза, карагыз, җәмәгать. Балага, ди, нинди генә гыйлем, нинди генә фән өйрәтеп, кулына, ди, әти, әни хөнәр бирмәсә, хөнәр, бу бала тәрбиясез, ди. Баланың кулына әти, әни һөнәр дә бирергә тиеш. Ягъни әти, әни эшләргә дә өйрәтергә тиеш. Эшләргә өйрәт. Ягъни шәт ул кул белән эшли, шәт ул баш белән эшли, яки ул яза, яки ул укучы, яки ул мин. Әмма әти, әни балага кайвакытта дөрес юнәлеш һәм дөрес һөнәр бирмибез. Шуңа күрә, җәмәгать, менә бу динебез безнең иң әүвәл әдәп-әхлак һәм тәртип өйрәтү өчен булды. Әти-әни беренче балага хәйлисын кушсын, икенче, тәрбия һәм һөнәр. Тәрбия дигән сүз, җәмәгать, дини тәрбия дә монда керә. Әгәр дә син үзең дини тәрбияне белә алмыйсың икән, мәчеттә укыйлар бар, анда ликбез класслары, курслары бара, менә шунда алып бар да баланы укып тырга бир, инде һич югы намазга һәм фатыйхәне генә өйрәнсә дә, баланың җәмәгать күңелендә иман нуры барлыкка килә. Мин сезгә хәзер бүгенге көндә әйтәсем килә, менә статистика бар. Монда олы кешеләр дә, яшьләр дә бар. Яшьләргә дә ул бик кызыклы бар. Статистика сорыйлар, дөньяда иң киң таралган авыру нинди дип сорыйлар. Нинди авыру иң киң таралган? Берәү әйтә, Йөрәк авырулары, берәү әйтә, онкология дип, болар икенче, өченче урында. Беренче урында бүгенге көндә, җәмәгать, иң зур авыру, депрессия. Моның депрессия. Моның дөньяга чыгасы килми, күңеле юк, уныние, бармыйм, кирәкмим, дөньясы кирәкми, ничего не хочу. И бу авыру молодеет русча әйтмешли. Бу балаларга күчте хәзер. Бу балаларга күчте. Балалар шушы авырудан чыгу юлы белән Төрле юллар эзлиләр. Рамазан ае башланыр алдыннан Казанда минем мәчеткә, минем бүлмәгә әни кеше алып килде үзенең баласын. Моның әнисе врач высшей категории, врач әнисе. Малаена егерме өч яшь. Әнисе белән килделәр болар икәү миңа. Мәйтәм, нинди бар дим, миңа соравыгыз. Әни әйтә, улым ди, унбер ел наркоман. Уныч яшьтән. Тугыз мәртәбә салдым, ди наркологический диспансерга. Файда юк. Сиңа тәрбия. Мин әйтәм, көнең ничек үтә, дим, көнең. Егерме өч яшек бала, бер кая укымый, бер кая эшләми, бер нәрсә кирәкми, Иртә белән торам, ди, обед үтә, ди, обедтан соң, төштән соң күңел төшә башлый да, тагын берне кабам да, шуның белән иртәгә, иртәнге кадәр йөрим инде мин, ди. Шушы егеттән сорыйм. Бу миңа әйтә, Хәзрәт, ди, сез, ди, живете в другом мире, ди, сез башка дөньяда яшисез, ди. Безнең башка дөнья, ди. Митем, соң нинди дөнья соң, дим. Минем белән ятканда, ди, диспансерда алты яшьлек балалар ята, ди. Алты. Алты яшь. Бу нәрсә дигән сүз? Бу бөтенләй Әти белән әни бу гаиләдең бернинди әдәбе-әхлакы, киләчәге турында уйламыйлар. Иртә белән әти белән әни завтрактан зарлана башлыйлар. Начар, начар, тагын начар була. Бу бала Уйлап, карап, карап тора, нәрсә начар икән дә белми әле ул. Ну начар икән аңлый. Менә әти-әниләр дөрес юнәлеш, тәрбия бирмәгәч, бигрәк тә рухи тәрбия бирмәгәч, балалар ач. Ни өчен бара ул наркотикка, ни өчен тәмәкегә бара, ни өчен хәмер эчеп карый? Беләсезме, җәмәгать, ни өчен? Не просто так. Бу баланың җаны ач. Моның калебе ач. Тамагы тук. Өсте бетен, но җан буш. Менә шул җанны тулландырам дип, Ул шушы төрле гөнаһларга кереп карый, әмма җанны тынычландыра алмый, ул төпкә төшкәннән төшә башлый. Менә, балалар, бу дин. Әти-әниләр дә һәрберебезгә әйтәсегез килә. Бу дин бирелгән безгә шушы төрле авырулардан котылу өчен ничек? Коръәндә бер бик матур аять бар. Бик матур бер аять бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһи рахманир рахим, Әлә би зикриллаһи татмаиннуль кулуб. Аллаһны искә төшерсәгез генә, зикр кылсагыз гына ди, күңелләрегез тынычлана. Тәмәке дә тынычландыра алмый, хәмер дә тынычландыра алмый, наркотик та тынычландыра алмый җанны, җанга алар шифа бирмиләр. Ул безнең сәламәтлекне какшата, җанга һаман тынычлык бирми, депрессияне бетерми. Күңел төшенкелеген күтәрми, стрессны басмый, еще хуже гына ясый, на вакытлыча гына блокада ясап тора да ул хәмер иртәнгә кадәр, айнаганчыга кадәр, аннан соң тагын кире кайта безгә. Шуңа күрә менә бу бөтен депрессияләрнең, стресс Тынычсызлык, миңа кайвакыт әйтәләр, кешеләр киләләр дә, Хәзрәт, менә өченче көн, өченче көн күңелем борчыла, нишлим икән, ди. Каян икәнен дә белмим мин, ди. Җанда зикер юк. Без бит, җәмәгать, үзебезне үзебез яратмадык. Безнең бит бар производитель. Безнең бит бар создатель, творец, бу дөньяга китерүче Затыбыз Аллаһ Тәгалә. Ул безне бу дөньяга китергән икән, ул белә, нәрсә безгә файдалы, безгә нәрсә зарар икән. Шуңа күрә дин безне иң зур бәла, бүгенге көндәге иң зур авыру, чир, депрессиядән, күңел төшенкелегеннән коткара торган юлы бар, ул да булса җәмәгать зикер кылу. Менә мин күңел чиккән кешегә әйтәм, аятел көрсине генә укып куй әле дим. Бер дога гына укып куй әле дим. Укып бетереп, тагын бер мәртәбә укы. Аннан соң тагын бер мәртәбә укып куй. Менә ике-өч мәртәбә укысаң бер доганы, үзең дә сизмисең, җаныңа ризык килде. Менә кемдер җәмәгать диетолог, кемдер психолог, кемдер җәмәгать финансовый аналитик, ә менә без инде аңлатабыз кешенең рухи ягы ничек эшләгәнлеген, без шуның буенча белгечләр. Кечкенәме сез, ун яшьтәме, унике яшьтәме, унбиш яшьтәме, егерме яшьтәме, һәрбер кешенең җәмәгать җаны бер яшьтә. Безнең җаныбыз картаймый. Җан гел бер яшьтә. Ул җан, аның структурасы җәмәгать бер төрле бөтен кешедә. Менә мин сезгә китерәм, якынча гына бер мисал китерәм. Хәзер сезнең инде барыгыз да беләсез, сез беләсез нәрсә ул программа, нәрсә ул программирование, нәрсә ул IT программалар беләсез. Менә безнең менә монда күкрәктә бар нәфес дигән әйбер, нәфес. Желание. Ул запрограммированный шундый субстанция, ул гел безне нәрсәгәдер этәрә. Нәфес булмаса, кеше иләнми, кияүгә чыкмый, эшкә урнашмый, гыйлем алмый, йорт салмый, аның тәрәккыят, ягъни үсеше булмый. Булмый развитие. Но нәфес, ул шундый программное обеспечение, ул синең турында уйламый. Ул уйлый акча шәләй кирәк дип, но хәләл юлмы, харам юлмы, нәфескә ул кызык түгел. Ул үзенең программасын үти. Нәфес. Аның үзенең куелган программасы. Ир кешегә хатын-кыз куелган программа, хатын-кызга куелган ир кеше программасы. Аңа хатын-кыз яки хатын-кызга ир кеше кирәк, но бу хатын хәләлме, хараммы, никахлымы, никахсызмы, нәфескә бу кызык түгел. Моңа, моның өчен безгә биргән акыл, тәрбия һәм иман. Вот ты сам регулируй. Бу ризык сиңа хәләлме, хараммы? Бу сәүдәң синең хәләлме, хараммы? Бу хатын-кыз, бу ир кеше хәләлме, хараммы? Нәфескә генә бирелсәң, ул сине түбәнгә алып төшә. Нәфескә генә бирелсәң. Шуңа күрә безнең Аллаһ Тәгалә нәфесне дә биргән һәм безгә Дин белән акылны да биргән. Менә безнең өчен, җәмәгать, бу дөньяда хәерле тормыш, бәхет-сәгадәткә ирешү өчен иманга ирешмичә, дини тәрбия алмыйча балалар, без бу дөньяда чын мәгънәсендә бәхетле була алмыйбыз. Хәтта әйтәсем килә, Хәтта менә миннән сорыйлар кайвакытта, хәзрәт, менә намаз укысаң бай булып булыр микән, дип берәү әйтә. Акча турында уйлыйбыз. Мин әйтәм, бик әйбәт уйлыйсың. Теге программага, менә анда нәфис программасында акча да бар анда. Анда бар. Анда Коръәндә ул язылганда 8 төрле программа бар. Сигез. Шуның берсесе акчада бар. Любовь к богатству куелган. Ул булмаса кеше эшләми дә, берсе кирәкми. Кайвакытта берәү әйтсә, әй, миңа кирәкми акча дип. Кирәк, просто әзерәк кенә кирәк. Кемгәдер күбрәк кирәк, кемгәдер әзерәк кирәк, ну барбар кирәк. Бөтенләй кирәкмәгән кеше юк. Шуннан берәү сорый, хәзрәт менә

Үзеңнең әһелеңне, ди, балаларыңны, гаиләңне намазга өйрәткән вакытта, ди, сабыр бул. Без, ди, синнән ризык сорамыйбыз, намаз укысаң, сиңа, ди, ризыкны бирербез, ди. Аллаһ Тәгалә хәтта Коръәндә вәгъдә бирә, сәҗдә кылган кешене, ди, ризыксыз калдырмыйм, ди.

Карагыз, хәтта бу диндә җәмәгать дөнья белән дә бәйле. Менә сәламәтлек турында әйткәндә, Коръәндә шундый аять бар, Ва нунәззилү минәл Коръәни мә һуа шифау ва рахмәтү лил муъминин. Бу Коръәннән, ди, без сезгә иңдердек, ди, шифа, ди. Безнең динебез шифа да. Безнең динебездә җәмәгать шифа. Карагыз, бер кечкенә генә бер аять, пәйгамбәребезнең аяте бар, менә без хәзер Рамазан шәриф аенда. Без хәзер әйтәбез, экологиябез әшәке дигәнгә, инде бөтен кеше моны инанган белгән. Экология дигән сүз, һава әшәке, һава. Ризыкта бик күп әшәке матдәләр, суда әшәке матдәләр бар, су да чиста түгел, һава да чиста түгел дибез. Бөтен әйбер бу атала ят, бу атала бу атала җәмәгать Ә шушы экологик әшәкеәйберләр, без сулыйбыз, эчәбез, ашыйбыз да, ул безнең организмда әкренләп утыра. Кая утыра ул? Кем белә? Җанда. Юк. Кая утыра? Кая, кая? Аппендикста? Юк, ә менә һавадан сулаган әшәке ал мәддәләр.
Күкрәктә?
Төп дөрес кем җавап бирә? Где, где оседает менә бу безнең кая? Организмда кай җирендә? Юк, Тамак. Менә әдәм баласында бар, ул ничек була татарча жировые отложения, жир. Ничек була ул татарча? Май. Менә шул май эчендә бөтен менә бу экологик әшәке матдәләр шунда утыра. Хәзер керешәбез уразага. Уразадан нәрсә китә? Жир китә, май китә. Ну, күп ашамасак инде. Кайберәүләр бит куркып Рамазан айында икешәр мәртәбә күбрәк ашый башлар. Үләм икән мин. Без әйтәбез, бераз әзрәк ашайын дип, юк. Дәва әйтте, укыйсың бар, давай күбрәк аша дип, Пилмәннәр пешереп бирде Сәхәрдә, ди. Ит имен ашадым, ди, пилмәнне. Вот. Җәмәгать, бераз генә менә шушы, әгәр дә без аңласак, Аллаһ Тәгалә, карагыз, белә Аллаһ Тәгалә, экологиянең әшәкеләнгәнен белә. Но шул ук нисбәттән, шул вакытта Рамазанны куйган. Бер ай сезгә җитә, ди, әгәр дә дөрес иттереп тотсагыз уразаны, Теге агуларыгыз, ди, организмнан шлакларыгыз, ди, әкренләп чыгарылыр, ди, һәм без тагын савыгабыз. Карагыз, менә бу безнең хәтта динебез шушы ураза белән экологиянең җыелган зарарлы матдәләрен, жирларны ул әкренләп Чистартып, безнең каныбыздан, организмнан ул чыга икән, чыгарыла икән. Шуңа күрә хәтта әйтәләр, монда олылар өчен әйтәм, бу былтыргы Германиядә табылган зур фәнни ачыш. Әгәр дә ураза вакытында, ди, тоткан вакытта ураза, кешенең организмында, Аллам сакласын, первой стадии онкология булса, шеш Шул ураза белән юкка чыга, чөнки питательный вещества килми матдәләр. Первый степень онкологии рассасывается, әгәр дә ураза вакытында булса. Карагыз, җәмәгать, диннең шуның кадәр безнең тормышыбызга яраклаштырып, Аллаһ Тәгалә теләсә кайсы чорда да диннең актуаль булуын безнең менә санап киттек, рухыбызга шифа бирә. Депрессиядән, стресстан зикер кылган кеше дәвалана. Хәтта онкологиядә, хәтта безнең экологиянең әшәке булуы да ураза белән безнең ул пакьлана, чистарына. Хәтта инде минем бу сакаллы вәгазем бар, бөтен дөнья белә инде ул, мин сезгә тагын бер мәртәбә кабатлыйм инде, теге Сораганнар бит Оксфордта бер студент укытучыдан, нинди физик күнегү баш миенең эшчәнлеген арттыра дип сораган Англиядагы Оксфорд университетында бер студент бер укытучыдан. Бу укытучы җавап бирә алмаган сразу. Коллегиально профессорлар уйлашып чыгарганнар нәтиҗә. Нәрсә дигәннәр, Оксфордта анда мөселманнар юк укытучылар арасында. сәҗдә. Земной поклон. Сәҗдә кылу баш миен эш эш эш э, баш миенең эшчәнлеген яхшырту өчен иң яхшы күнегү. Ни өчен? Чөнки баш аска киткәч, кан башка йөгерә, баштагы кан басымы күбәя, кан юллары киңәя, ә кире башны күтәргәч, кан китә кире, Баштагы кан юллары кире урынга кайта. Менә көнгә биш мәртәбә намаз укыйкый, безнең баш баш миендә кан юллары гел менә болай хәрәкәттә булгач, алар йомшак. Эчтәге канның матдәләре баш миенә бик җиңел чыга. Шуңа күрә, җәмәгать, хәтта безнең сәҗдә кылуыбыз да Баш авыртудан саклый. Бетте дә дәрес. Хәтта баш миенең эшчәнлеге намазда җәмәгать безнең э, Аллаһның рәхмәте белән э, баш ми эшчәнлеген дә саклый. Динебез безнең җәмәгать гомумән сәламәтлек. Диндә сәламәтлек Хәтта әйтәләр, менә иртәнге намазда теге мин мәктәптәге мин выступать иткән идем бер университетта и сорыйм студентлардан иң тәмле йокы кайчан дип сорагач первый пара диләр первый пара ди вот иң тәмле вакыт аларның шул икән инде әле болар белмәй күбесе болар белмиләр
иң тәмле йокы җәмәгать беләсез Таң атыр алдыннан, кояш чыгырга сәгать, сәгать ярым алдан, йокының менә иң тәмле вакыты шул инде. Но шул вакытта барада Актанышның мәзине Руслан хәзрәтнең ярдәмчесе Аллаһу әкбәр ди. Торыгыз ди. Ник йокының тәмле вакытында уята икән ул? Моның җәмәгать хикмәтен ачканнар күптән түгел. Кояш чыгарга сәгать, сәгать ярым алдан атмосферага күп микъдарда Тарала икән җәмәгать Озон О-3. О-3. Озон. Шушы озон мәддәсе безнең организмга кереп, нервный системаны тынычландырып, шуңа күрә без ат итәбез икән. Озон безнең ата. Әмма Аллаһ әйтә, болай гына ярамый ди. Торыгыз ди. Тәһарәтләр алып, намаз укысагыз, ди, кан әйләнеше күбәя, тизәя, үзенә күрә бер гимнастика була һәм, русча әйтмешли, естественное озонирование организма. Хатын-кызларга да, егетләргә дә әйтәм, беләсезме, ул естественное озонирование нинди ике файдасы бар? Ике файдасы бар. Хатын-кызлар бигрәк тә яшь каласлар килә бит аларның. Төрле-төрле кремнар, төрле-төрле мазьлар әйтәләр дә. Менә естественное озонирование омолаживает организм. Яш каласын килсә, иртә белән торып намаз укый. Аллаһ та шулай куша. Икенче файдасы озонированиенең бик нык нерв системасын тынычландыра. Безнең авыруларның 70-80 проценты бүгенге көндә нервный система бозылганга күрә Шуңа күрә менә бу безнең нерв системасын да тынычландыра икән, күп кенә авырулардан безне саклап кала икән хәтта менә бу иртәнге намаз җәмәгать. Карагыз, динебез безнең бөтен яклап адәм баласына ярдәм итә, бигрәк тә җәмәгать менә мин, Никах мәсьәләсенә киләм. Никах. Менә монда утыра кызлар, егетләр. Әле болар үсеп баралар. Монда югары класс балалары да бар. Менә әти-әниләр дә монда бар дип әйттеләр. Кечкенә генә бер әйбер. Нәрсә соң ул никах дип сорыйлар? Әйтәм кыз балаларга. Менә кемнәрнең монда утыра кызлары? Никах бигрәк тә кирәк кыз балага. Ни өчен? Никах кыз баланы саклый. Ничек саклый? Менә җәмәгать Актаныштанмы, Азнакайданмы, Мөслимнәнме безнең газиз 18 яшьлек кызларыбызны озатабыз шәһәргә. Гөл кебек үстердек шушы мәктәптә. Гөл кебек үстердек авылда, эшләп үсте бу кыз бала. Тәртипле, әдәпле кебек. Китә шәһәргә чыгып. Менә өченче курста тегендә бер малай башын әйләндергән. Бу малай инде тезгә тезләнеп, бу кызгайда үлеп яратам мин сине. Өзелеп яратам мин сине, ди. Менә җәмәгать болар әтигә дә әйтмиләр, әнигә дә әйтмиләр. Болар бергә ир һәм хатын кебек яши башлыйлар. Аннан соң әни сизеп ала инде, әйнең йөрәген бит инде яшереп булмый, әни шалтырата кызына, кызым, у тебя все хорошо что ли, ди. Кыз да аңлый әнинең аңлаганын. Кыз әйтә, мама, әни, борчылма, без бер-беребезне бик яратабыз. Алты елдан квартира була алла бирса, пока снимаем. Ну кызым, ну как шулай инде ди. Әни борчылма инде, көзгә кайтып бер никах укытып китербез авылда такой муляжный. Ә сез хәзер ничисез соң ди. Ә без менә хәзер яшәп карыйбыз пока. Барып чыкса була, булмаса ничисен? Яшәп барып чыкмаса, кая кайта бу кыз? Тагын кайта инде әтисе янына. Ә кай вакытта күтәреп тә кайта баланы. Менә мин әйтәсем килә. Әтигә, әнигә әйтмибез. Сине генә яратам дигән егет сине дә яратмый. Яратмый. Бу мәхәббәт түгел. Чөнки син шушы синең каршында торган кызны тудырган әнисен хөрмәт итмисең икән, Нинди мөхәббәт турында сүз бара җәмәгать, бу җегет мөхәббәтнең нәрсә икәнен дә белми. Моның нәфес азган, нәфесен мөхәббәт дип сөйләп, авылдан килгән кызларның башын әйләндереп, шушындый хәрәп итү юллары да бар, мин сезгә әйтәм дөресен. Мин никахлар укып йөрим атна саен. Һәм әйтәм, менә никахка килдегез икән сез, никах ул иң беренче кыз баланы яклый. Ни өчен? Чөнки кызның обязательно никахта әтисе булырга тиеш. Әтисе булмадымы, никах булмый. Әтисе юк икән, абисы бар. Абисы, абисы булмады икән, Доют не абыйсы бар. Бер кеме юк икән, шушы авылның, шушы төбәкнең мулласы бу кыз өчен вәли була. Я тебя выдаю замуж. То есть, кыз бала никахта әтисе ягыннан, әтисе ягыннан якланып, Ике шәһит каршысында имеш-мимешләр юк, кем белән йөргән, кемнән бала тапкан дигән сүз юк. Беләбез, ике шәһит булды, мулла килде, әтисе булды, әниләре булды, кода-кодагыйлары булды, туганнары булды, менә шулар каршысында минем кызым кияүгә чыкты. Менә нәрсәләр кирәк ул җәмәгать. Күңел тынычлыгы, гаиләнең терәге. Ә беләсезме, бу җегет әйтә, мин сине яратам дип. Дүрт айдан соң мәхәббәт бетә. Дүрт айдан соң бетә ул. Менә җәмәгать бер вакыйга булды Казанда җәй бу хәзер көз көне. Көз көне менә бу инде бераз әти, әниләр турында. Монда монда әниләр күп, әтиләр юк, кстати. Менә ничек тә бер әтиләрен дә җыеп сөйләшәсе иде, конечно. 18 яшьлек бер кызны алып килде әнисе миңа. Унсигез яшьлек кызны алып килде әнисе. Әнисе дә намазлы, яулыклы, кыз да яулыклы, намазлы. Бу миңа әйтә әнисе. Хәзрәт ди, кызыбызга бер вәгазь сөйләгез әле ди, нишләде дим. Менә бер җегетне очраткан ди. Ул әле, ди, безнең милләттән дә түгел, безнең диндән дә түгел, ди. Чыгып китәм идән, шушы җегеткә кияүгә чыгам дип йөри бу кыз, ди. Моңа бер вәгазь сөйләгез әле, ди. Бу кызга борылдым да, бу кыз инде, беләсезме, Психолог яктан караган вакытта бу кыз үзе дә бик күп вәгазь белә. Мөселман кызы. Ну мин моңа бер сүз әйттем. Әнисенә. Бу кызның әтисе кая дим. Кая әтисе? Әтисе ди дальнобойщик Вакыты юк икән. Сорыйм кыздан, 18 яшьлек кыздан сорыйм. Әтиең сине бер мәртәбә кочаклап үпкәне бармы дим? Юк ди. Үзенең зур машинасына утыртып Екатеринбургка, Петербургка бер мәртәбә алып барганы бармы? Юк ди. Мин әйтәм, миңа алып килегез теге дальнобойщикны дидем. Без дальнобойщики монда не разобраться. Ике атнан соң кайтты теге. Валлахи газим димә. Кайткан теге. Килделәр болар өчәү.

Кызга кирәк әтинең бер яратуы, а ул юк. Шуннан соң кыз эзли, кем соң аңа шушы ир кешенең, ир кеше, канатын бирер. Менә шушы җегеттән күреп алган ул аны. Кстати говоря, әгәр дә кыз баланы әтисе якынайтмый икән, кызым дип, андый кыз балалар һәрвакытта үзеннән Биш-алты, хәтта ун яшькә олырак егетләргә кияүгә чыгалар. Потому что ул кыз әти эзли. Аңа әти җитмәгән. Шуннан соң җәмәгать, мин әйтәм, менә кызыңны кочакла әле дим. Уйлап карагыз, җәмәгать. Шунда икәү кызы белән әтисе кочаклашып җылаштылар икәү. Шуннан соң кызга вәгазь сөйләдем әз генә. Мин әйтәм, менә син хәзер бу кызга әйтәм. Монда җәмәгать сезнең белән откровенный разговор, монда очень важный, потому что яшьләр бүгенге көндә бик грамотныйлар. Һәм бу кызга әйттем, менә син мәйтәм кияүгә чыгырсың бүген. Дүрт айдан соң бөтен мөхәббәт хисләрегез урынга утыра. И дүрт айдан соң синең башың эшли башлагач әйтәчәксең, что я наделала. Шакирә, балаларыгызны әтиме син, әниме син, якын итеп, яхшы мөнәсәбәттә, акыллы мөнәсәбәттә булырга кирәк. Но кайвакытта икенче ягы бар, гиперопека китә. Баланы гел карап тора. Бигрәк тә җәмәгать, мин инде дөресен сөйлим, турыдан сөйлибез. Кайвакытта шундый очрак була, бу инде кереп киткән хәл психологиягә. Кайвакытта хатын белән ирнең арасында яхшы тормыш булмагач, әни үзенең тормышын багышлый малаена. Ир белән бик барып чыкмады. Ну, малайга бирә бөтен көчен. Малай дип яши. Малай дип яши, яши, яши дә. Бу малай 24-кә җиткәч, бер кыз килгән, килен алып китәм ди бу малайны. Аңладыңмы, кая киеп чыга? Каян киеп чыккан бу минем малайны алып китергә? Килен бу хатын өчен

Ну яшиләр өчәү. Көн саен шылтырата малайга, улым кая киттегез, кая бардыгыз, син ашадыңмы, ди хатыны бар тегенең. Мин шундый теге вакыйга булды минем белән. Өчәү сөйләштек инде. Менә бу атала, җәмәгать, хәзер сөйләмим ул кыйссаны, булган әйберне. Менә бу процедура атала, менә бу психология татла, менә сезнең бит авылда бар теге сөтне аералар бит нидән, каймактан, атала сепаратор дип. Менә психологиядә шундый бер бар, бу малай не сепарированный. Бу әни малае бу. Үзе өйләнгән. Әни потому что малай белән яшәгән. Малай дип. Кайберләре киленне күрә алмый. Бер шушы сөйләп китә миндә булды вакыйга. Малай иләнгән 6 ай элек. Нормально яши инде. Бер көнне шалтырата малайына әнисе инде. Улым, ничек хәлләр әйбәт кенә? Кая кайтып барам? Ага. Ашаганмсың син? Юк. Ашамаган. Ну, абит пока җитмәгән инде, ничесе инде. А булмаса кереп чык миңа хә токмаш куеп алам. Ну, әни чакыргач чык керми инде малай. Кергән. Токмашка тегендә тавык боты да салган. Эй, теге инде рәхәтләнеп тирләп пешеп әнинең токмачы белән тавык бытын ашый. Эй, каршысында утыра әнисе карап, менә монда киленгә жирный минус куеп утыра ашатмый минем малайны. Шушы малай кайтып китә хәйгә. Тегендә хәй килен инде. Килен пешергән габит. Моның урын юк. Кая булдың? Әнигә чыккан идең. Миңа да әйтмәдеме? Хәзер инде килен куя. Кайнанага менә монда минус. Менә җәмәгать шайтан кайнана белән килен арасын кыйрыгы белән бутап алды, теге тавык буты белән. Шырпы гына җитми. Менә бу безнең гаиләләрдә иң киң таралган бәлә әни җибәрә алмый малайны, киленгә тапшыра алмый, җафа чигә. Теге малай да шулай, кайберсенә әни дә җибәрә алмый, малай да китә алмый. Хатын белән җире кибеттә, абый сайлыйлар. Хатын әйтә, кайсын алыйк икән, ди, биш йөз сумыкмы, алты йөз сумыкмы, хәзер әнигә шалтыратып алыйм әле, ди. Менә бу җәмәгать атала безнең психологиядә гиперопека, балаларны менә теге коршун кебек, атау анасы кебек менә байтырып үстерәбез дә, аннан соң бала үзенең юк шәхси шәхсияте юк. Тагын бер вакыйга булды, җәмәгать. Менә карагыз, әти, әниләр турында бик күп сөйлим миңа, чөнки киләләр төрле-төрле. Бер малай килде миңа. Бер малай килде дә әйтә, хәзрәт, ди, менә ди, намаз укый башлаган идем, ди, ташладым, ди. Укып булмый, ди. Яра, ничем икән, ди.

Анда эшләгән бер елда кайткан бу кире. Так. Бу бала эшне башлый, тегәлли белми. Хәзер киттек глубже. Чүп киттек балачагына. Мекем балачагында син нәрсә булган иде? Мин үземнең булган вакыйгаларны генә сөйлим. Бу китап сүзләре түгел, минем белән үзем белән булган. Тагын синең нәрсә булган инде бала чагында ди, менә бу әтиләргә балалар калган бик күп мәгълүматлар җәмәгать. Бу бала итә, бу җегет инде. 5 яшьлек вакытында ди, ишек алда, авылда. Такталар белән, кадаклар белән, пычкы белән, юк, биш түгел, җиде яшьтә, җиде яшендә күтәреп чык, күтәреп чыккан бу такталар, кадаклар, э, пычкы белән чүкеш ясамакчы булган бу скамейка ишек алдында утырган. Шул вакытта дип кайтып керде ди исерек әти ди. Әйтте ди. Кертеп куй әйберләрне кире, җүнсез синең кулыңнан бер нәрсә чыкмый. Менә бу баланың травма психологический. Бу бала эшне башлый ала, но әтисенең установкасы шуның кадәр көчле булган, шуның кадәр курыккан, эшне башлый, бетерә алмый. Тагын да катырак әйтәм. Әниләрнең кайвакытта балага әйткән бер сүзе Баланың язмышын язырга мөмкин. Шуңа күрә менә монда әтиләргә әйтәсем килә, шундый китап бар, психологиядә шундый бер бүлек бар, атала ул трансактный анализ. Анда язалар, унике төрле ди сценарий жизни. Баланың тормышының сценарийсын әни белән әти яза. Бер әни

Бу бала һәм әни. Менә монда утыра әниләр һәм балалар. Белегез, балалар алалар кебек фикерли белмиләр. И что думаете после этого? Менә теге исерек әти әйткән кебек, бу бала такую травму получает, И он всю жизнь работает на на самоуничтожение. Или эчеп үлә, или наркоман була. Әнинең бер сүзе. Балайтын аңламый. Әни миңа болайрак әйтәдер дип уйлый алмый ул аны. И на самом деле, менә кечкенә бала җылы икән дә, кечкенә бала, әйтик, 6 айлык бала, э, бер, э, ну, бер яшек бала җылы икән нидә? Кроватьта. Ә әнисе кухняда аш пешерә. Әни уйларга мөмкин, нәрсә җылыйсың син? Җылы, юрганың бар, аста матрасың бар, акчабыз бар. Малай, бала шулай үле беләме соң? Юк. Баланың ике генә әйбер, иле үләм ди, иле калам ди. Шуңа күрә тизрәк килеп күкрәккә алырга кирәк. Менә бу җәмәгать мин бүген көндә сезгә психология белән динне бераз кушып, балаларга карата мөнәсәбәтегез әти, әниләрнең дә акыл белән тәрбияле баланы аңлый белергә кирәк. Менә бүген көндә җәмәгать балалар Алар үзенчәлекле. Аларның үзенең фикерләре дә бар. Алар креатив фикердә алар. Аларның үзенә күрә дөньяны да башка төрле карыйлар. Хәтта моннан 1400 ел элек Расулебезнең кияве булган Гали ибн Аби Талиб җомга вәгазендә нәрсә дигән? Балаларыгызны дигән киләчәк заман белән тәрбияләгез. Менә менә мондый полилингвальный мәктәпләр, менә адымнар, җәмәгать, бу менә киләчәккә карап эшләнгән мәктәпләр, гимназияләр. Әти, әниләр дә балаларның менә без үскәндә кешеткән ашап үстек дип әйтсәң, ну килеп куя да бер тарих була инде. Ә сез аңлыйсызмы, җәмәгать, сез, әтиәйләр, бүгенге профессияләрнең менә болар укып чыккан вакытта 30 проценты уже булмый. Бүгенге профессияләрнең болар укып чыкканда уже 30 проценты юк. Чем они займутся? Куда они пойдут? Кем булалар алар? Дөнья кая бара? Менә әтиәйле шул турында бераз уйларга тиеш. Профориентационный направление бар, бу безнең бала нәрсә эшли ала, кем була ала, аның аның өстендә менә әти-әниләр бераз уйлап, фикерләп, бу баланың киләчәге турында да уйлап, фикерләсәк, җәмәгать, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин була. Минем вакыт бетте микән, юк микән? Бетте. Бетте.
Эш сорау, әйе. Бармы кызыксындырган сораулар? Балалар, укытучылар, микрофон кирәк икән бирсез, кирәк.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Генә Лапович, Усман хәзрәт һәм Рам хәзрәт. Бер икс рау, бер монда укытучылардан, икенче сүземнеке. Ул исламның беренче һәм икенче баганаларына бәйле. Беренчесе шәһәдә турында сөйләсәгез, әйбәт булыр иде, һәм икенчесе намаз. Үземнең тәҗрибәмне чыгып әйтәм, үземнең дусларым, туганнарым монда хезмәттәшләр дә алар ышаналар, ләкин намазга басырга ниндидер сәбәпләр аркасында авырсаналар. Шуны шушы ике багананы матур мисаллар китереп сөйләсәгез, бик рәхмәтле булыр идем. Тәм бер сәгать кирәк була идем. Тәгәя. Юк, кыска мисаллар бар. Тәгәя.
Икенче. Икенчендә бирелде ни? Үзләр. Үземнеке дидем. Юк, менә бирдем инде. Ә, бирдем уже, әйе, пожалуйста. Бик матур мисал китерәм, кичә җәмәгать мин үткәрдем ифтар балык балык писәс районында. Балык писәс районы бит җәмәгать балыкчылар районы. Анда балык писәм бөтен кеше балыкчы. Менә шуларга сорау бирдем кичә ифтарда. Шуларга сорау бирдем. Январ аенда салкында Иртәнге биштә буханка машинасына утырып балык тотарга ни өчен китәсез? Менә иртәнге биш январ уртасы кар жава, салкын, 25 Болар иртүк биштәк баралар балыкка. Нәрсәгә дип? Ләззәт. Менә җәмәгать, мин менә боларны уйлый-уйлый бер төшенчәгә илендем. Һәр кешенең тормыш тәме бар. Нәрсәдән таба ул тәмне? Шуның белән яши. Бер абзыйдан сорыйм, абзый, мәктәп тота аласыңмы ураза, дим, юк, ди. Ник дигәч, менә валлахил газыйм миңа әйтә, хәзрәт, ди, көндезге уникедә бер бокал кофе эчмәсә мин кеше түгел. Кемдер җәмәгать тәм таба укудан, кем тәм тәм таба җәмәгать хәмердән, кем тәм таба балыктан, кем тәм таба менә рәхәтләнеп бакчада эшли ул. Чәчәк үстерә ул анда, суган үстерә, менә рәхәт, башка берәүгә кирәкми аңа. Бик әйбәт. Но балыкчы бит беренче көненнән үк Балык тотуның тәмен татмаган. Аңа берәү әйткән, Марат әйткән, әйдә, барып кара минем белән. Әй, барасы килми. Әйдә, әйдә, барып кара әле, дигән. Бер мәртәбә барган балык тотарга, тотып караган, ну как, ну әйбәт икән болай, иртәгә барырсыңмы соң, белмим әле. Әйдә, иртәгә тагын барабыз. Иртәгә дә алып барган, аннан соң да алып барган. Бер елдан соң ул, все. Үземнең китәсе килми. Менә бар җәмәгать шундый тренерлар. Тренерлар бар. Балаларга кушмый ул, балаларга спортны яраттыра. Элек бар иде менә без үскәндә наставниклар иретәләр, хезмәткә яраттыралар. Менә җәмәгать пәйгамбәребез әйтә, иманның да дип тәме бар. Кем иманнан, диннән тәм татты ди, ул шуның белән яши. Менә безнең вазифа шушы балаларның күңелләрендә иман ләззәтенә мәхәббәт уяту. Мәхәббәт. Яратсын ул аны. Ничек иттереп балыкчы балыкка бара, ничек иттереп аучы ауга бара, ничек иттереп кеше бакчада ярата эшләргә, кырда эшли. Менә динне шулай яратмаса булмый. Аңа кушып кына, әйтеп кенә, тыеп кына булмый. Мәхәббәт кирәк. Яхшы тренерлар, яхшы наставник, Мөгаллимнәр кирәк, үрнәк кирәк. Менә ул вакытта ул динне ярата, күңелендә мәхәббәт уянса, ул җәмәгать намазын да укый, тота уразасын да. Шуңа күрә менә безгә шушы динебезгә иманыбызның мәхәббәтен ничек уятырга икән дип уйлагыз. Ничек иттереп уятырга? Ник яратмыйбыз без кайвакытта ул динне? Ник? Аны бит менә бай тыеп кына булмый. Яратырга кирәк. Аның ләззәте бар, аның тәме бар. Менә шул тәмен тапсаң диннең, син иң югары дәрәҗәгә күтәреләсең. Менә шушы сезгә җавап. Рәхмәт, Рамил хәзрәт. Беттеме инде сораулар? Юкмы?

Анда инде дини мәсьәлә генә түгел, үзең әйткәнчә психология, гаилә, ир белән хатын, балалар, ну, гомумән, яшәеш бөтенесенә эченә ала, бөтенесенә дә бик матур итеп анализлап тирәнтен җавап бирәсе, шуңа күрә бик зур рәхмәт. Ешрак очрашырга язсын. Очрак килгеясын, Рамил хәзрәт. Монда инде балалар әйткәнемчә, бу шундый мәктәп, без барыбер татарның шәхесләрен тәрбияләргә тиеш монда, Рамил хәзрәт. Мин килгәндә дә әйттем, аның белемен дә биреп була инде. Телләрен дә өйрәтербез, Алла бирсә. Ну, әхлакый яктан тәрбияләү менә сез башлап киттегез бит әле. Тәрбия мәсьәләләре, болар инде иң авыр мәсьәләләрнең берсе, шуңа күрә ул бөтен фронт белән эшләгәндә генә анда без ниндидер җимешләргә ирешә ала торганбыздыр инде. Шуңа күрә балалар сезнең өчен дә бик күп информация алынды. Может, әле кайберләрегез сездән инде хәзер әле кабул да итеп бетермәсез, но тора-тора әле сез үскәч мына очрашуны, мына сөйләшүне күбегез искә алырсыз. Тормыш коргач, өйләнгәч, кияүгә чыккач, или туган районыбыздан, туган авылыбыздан киткәч, әле күбегез искә төшереп анализларсыз дип, мин чын күңелдән ышанып калам. Шуңа күрә тагын бер кабат бик зур рәхмәт, Камил хәзрәт, Руслан хәзрәт. Шуңа күрә киләчәктә дә тагын очрашырга язсын. Рәхмәт, дип языйк.